Jien naħseb tal-MPs il-PN ħajkun farrajt. Naqta hmm, rasi. Interessanti. Bassar, bassar, bassar, għajli.
Jien naħseb li aktar minn farrajt il-narrativa tal-PN fit-2000 għaf issa fl-elezzjoni tal-MPs u issa waslet. Mhm. Ħatkun kontra l-immigrazzjoni, l-Malti medda, qed jibża u għax qed tara ċertu sinjali minn nies fil-PN li Mela bdew it-triq fi żmien Delija. Delija kif kien jitkellem. U naħseb li issa li qataw qalbhom bażikament. X'kienem l-imstarrija ta' Delija tħoss li li kienet farrajt? Għamel Google u fittex Adrian Delija u immigrants u titlalek xi ħaġa.
Preċiżament. Ok, kompli ħaj.
Over migration statements digi. PL takes opposition leader to task on migration as government comes under fire over push back policy. Di bil-kontra, di ma kienx anzi. Ah.
Play per parti is Di ta' żmien covid di xaġ differenti, di xaġ differenti. Di anzi, di kritika l-gvern kien jidir li fuq. Għax kien ħajamel pushback
Eh, le, dik kellu raġun dalija. Hemm mbagħad meta beda jagħmel statements, aktar ma beda jgħaddi żmien, beda jagħmel statements li aktar li mhux razzist, ma kienx razzist, immisu beda jgħid isma' l-immigranti huma problema, eċetera, eċetera. U kien żmien ma nafx sareċ meta kien delija li jidher meta Bernard Grek. Per eżempju, meta kienu garaw dak is-Somalu l-baħar, il-Mars għal-Forn. Kien hemm MP tan-Nazzjonalisti u kien qal isma' għax l-integrazzjoni saret mgħaġġla qisu biex jiddefendi lil min tefgħu l-baħar. Imma dawk iż-żewġ affarijiet ma taħsibx li vera jistgħu jikkoeżistu ġifieri ġifieri li jiena nkun nemmen li dak li ġralu dak is-Somalu Hija xi ħaġa orrenda u Imma mhux nistnerra l-ewwel u ħaġa li nobgħodha. tiġik f'moħħok, le? U li imma hija possibbli en en en Imma mhux kwalifikaw l-ewwel dik. imma mhux l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok. Eh, Minti qed imma forsi mhux l-ewwel ħaġa ġiet f'moħħu, Jiġifieri- forsi l-ewwel ħaġa li jiġifieri kwotat inti meta it-Times. inti għandek news li isma' kien hemm grupp ta' nies tefgħu iswed il-baħar, Hmm. l-ewwel ħaġa tgħid titfgħu l-baħar minn. Issa mbagħad tista' tajt isma' jista' jkun and you can analyze. Mhm. Ma dan ikun dak il-arsess kien. Għand ikun imma fuq l-għand ikun hawnhekk ma naqgħodux. Meta gidem, meta garaw il-baħar. Isma' qed tagħmel biċċa fact checking sura jew ilna nsaqsuk mistoqsijiet.
By the way, għal-mistoqsijiet li saqsejtuni u qatt ma rispondejt jistgħu jsibu l-links bir-risposti fid-description.

Eh, post, all right, police to press charges, all right. Ma għasibx li kien deli, għaw to be fair, eh? eh xqal, xkien kien l-statement, ma nishtiq nara l-statement fl-interita kolla dijaw xkien. Mela, ma naqbel xejn ma dawn ix-xeni. L-ewwel ħaġa li qal, l-ewwel ħaġa li qal. Missu kien hemm disclaimer. disclaimer. Missu kien hemm disclaimer. That is apologetiku. Li qed jgħid ma naqbel xejn ma eh. dawn ix-xeni kollha. Però. Apologiżmu.
Le, mhux apoloġiżmu, qed jgħid qed jgħid qed jgħid il-barometru morali tiegħu. Taqbel miegħu. X'inhu jimmarka? Taqbel miegħu, la taqbel miegħu. Eh, jiena l-importanti, inti taqbel miegħu? Żgur li le.
Ma ma qabilx miegħek.
Kollet ngħidu xkunet.
L-PN ħajkun farrajt. L-PN ħajkun farrajt.
Eh, eh, le, jena saqsejtek xin id-definizjoni tijak ta' farrajt, inti għat li minn mela, għallu. Mela nirtira, mela nirtira. Il-PN mux ħajkun farrajt, il-PN ħajkun xaqleb fuq l-immigrazzjoni u fuq il-barranin għal pożizzjonijiet li l-far right ma jiddejqux bihom. Ejja ngħidu hekk. Ħajkun qisu hekk.
Trump. Far right zero, spiex, far right light. Trump. All right. All right. All right. Mela, tlaqna?